Pathian Thu Thianghlim i lo ngaithla ang u, Genesis bung sawmhnih, Abrahama leh Abimeleka. Tin, Abrahama chu chuta tang chuan chhim ram lam panin a insawn a, Kades khua leh Sur inkarah chuan awm hun a khuar a, Gerar khuaah chuan awm ta rih bawk a. Tin, Abrahama na nupui Sari chu, Ka farnu a ni, a ti a. Tichuan, Gerarlal Abimeleka chuan mi a tir a, Sari chu a va hruai tir ta a. Nimahsela, Pathian chu zanah a mumanga Abimeleka hnenah a lo kal a, a hnenah, Ngai teh, i hmeichhe hruai avang hian mit hi mai i ni ta, mi nupui a ni si a, a ti a. Abimeleka erawh chuan a la pawl rih lo va. Tichuan a lalpa mi fel tak te pawh i ti hlum dawn em ni? Amah ngei pawhin ka hnenah ka farnu a ni a ti lawm ni? Tin, a ni ngei pawhin ka nu cha a ni a ti bawk si a. Thinlung tha tak pu leh kut thianghlim tak nei chungin hei hi ka ti a ni a ti a. Tin, Pathianin a mumangah chuan Ni, hei hi thinlung tha tak pu chungin i ti a ni tih ka hria e. Tichuan kei pawhin ka chunga thil i tihsual tur chu ka khap che a ni. Chuvangin a ni, amah i khawih ka phal loh ni. Chutichuan tunah mi nupui kha pe kir leh rawh, ani chu zawl nei a ni si a, a tawngtai sak ang che a, i dam dawn nia, i pek kir leh loh zawngin i thi ngei dawn tih hre rawh, nang leh i neih zawng zawng nen, a ti a. Tichuan Abimeleka chu zing taka a tho va, a chhe a hlawh zawng zawng a ko va, an beng hriatah chung thu zawng zawng chu a hrilh a. Tin, mite chuan an hlau ta em em a. Chutichuan Abimeleka chuan Abrahama a ko va, a hnenah, Kan chunga i thil tih hi engtizia nge ni le? Eng kawngah nge i chungah thil ka tih sual a? Kei leh ka khua leh. Tuite chungah hian thil sual nasa tak i rawn thlen hi le? Thil tih awm lo tak ka chungah i tih tak hi, a ti a. Tin, Abimeleka vek chuan Abrahama hnenah, Enge i hmuh a, hetiang thil hi i tih le? a ti leh a. Tin, Abrahama chuan, He khuaah hian Pathian ṭihna a awm hauh lo ngei anga ka nupui vang hian mi ti hlum mai ang tih ka rin vang a ni. Chu a chhapah ka farnu a ni reng bawk si a, ka pa fanu a ni a, ka nu fanu erawh chu a ni lo. Tin, ka nupuiah a lo awm ta a ni. Tin, heti hi a ni a, Pathianin ka pa in ata mi vahvaih tir lai khan a hnenah, Hei hi i khawngaihna ka chunga i lantir tur chu a ni. Kan thlenna hmun apianga ka nu ṭa a ni ti zel ang che, ka ti reng a ni, a ti a. Tin, Abimeleka chuan Berante leh bawngpate leh bawihpate leh bawinute a hruai a, Abrahama chu a pe a, a nupui Sari pawh chu a pe kir leh ta a. Tin, Abimeleka chuan, Enteh, ka ram chu a awm duai alawm, i duhna apiangah hian awm rawh, a ti a. Tin, Sarihnenah chuan, Enteh i nu cha hi tangka sang khat ka pe ta a, ngai teh. I hnena awm zawng zawng te lakah chuan i tan mit khuhna tur a nih hi. I chung thu reng rengah hian i fel leh tawh vek a ni, a ti a. Tichuan, Abrahama chuan Pathian hnenah a tawngtai sak a. Tin, Pathianin Abimeleka leh a nupui leh a pawinu te chu a tidam leh a. Tichuan, fate an hring leh ta a. Abrahama nupui sarih avang chuan. Lalpa chuan Abimeleka chhungte zawng zawng chu a tiching ta tlat hlawm si a. Lalpan kan Bible chang chhiar te ngaithlatu zawng zawng te tan man min sawmsak leh ṭheuh rawh se. Amen.